Qatt mort tara xi play? Kemm jinbidlu n-nies li jirreċtaw? Parrokka, ftit zeba u forsi xi maskla u persuna mhux dejjem tintaraf. U jien? U int? ħafna drabi ma nirrealizzawx li aħna fil-ħajja tagħna ta' kuljum inkunu qisna l-atturi tal-play. Iva, għax bħalhom nilbsu l-maskri, nilbsu l-parrokki, ninżebgħu u għaliex? Biex ma nintarfux, biex ma nurix il-veru minn aħna, ma nurix minn jien fil-verità. Ħafna drabi jien dak li jriduni nkun il-ħbieb, u d ommi jew dawk li jieħdu ħsiebi, mhux il-bent ideali. U d l-allima, l-istudent li qatt mandu tort u fit-triq ħafna drabi inkun nirrifletti xi artista ta' xi film li todobni. Mhux hekk, inkella kif nista' nfendi fil-ħajja L-aqwa li jarawni tajba, nintoġob qudiemhom u fuq kollox najx bla tfixkil kull fejn inkun. U jien min jien? Jien veru dak li qed nuri li jien, jew jien fil-verità dak kollu li mhux qed nuri. Kull wiċċ jista' jkun maskra, jajjat il-profeta ta' Nazzaret, iva, hekk jgħid Ġesù lil Fariżej, u li jaf kollox jgħidilhom li huma ipokriti, nies li jafu sew juru wiċċ bieħor. Lin-nies imbagħad jgħidilhom biex jobduhom, imma mhux biex jagħmlu bħalhom. Ġesù, il-ħabib tal-verità, iridna nkunu aħna verità. Iridna nkunu mimlija bl-imħabba mhux lejh biss jew lejn l-oħrajn, imma irrid ikollna mħabba kbira lejna nfusna. Ġesu qed jgħidilna biex ma nibżawx inkunu aħna, inkunu bħat-tfal iż-żar, ma nibżawx ngħidu l-verità dwarna nfusna, ma nibżax nuri li jien namel ħafna tajjeb imma kultant iva namel il-ħażin. Ammetti l-ħażin tiegħek u aħfer lilek innifsek u uri l-veru int b'dak li tajt u dak li tagħmel. Tibżax tkun bħal Ġesu fil-ħajja tal-lum, Ġesu ħab lil kulħadd u ma beżax jurih dan, ħab lil midinbin, lit tfal u iva. Għallem lin nisa meta dawn in-nies kienu meqjusa nista bla importanza. Ma libisx maskri biex jidher sabiħ quddiem il-Fariżej jew dawk li jikkundannawh, imma qal u għex dejjem il-verità. Min hu l-verità ta' ħajjitna m'għadux fil-qabar, qal Stiefnu b'ċertezza kbira. Il-verità hi l-futur tal-bniedem, għax Alla ta' missirijietna qaleb il-ġebla li biha issiġilla l-qabar ta' xhud fidil. San Stiefnu illum lili u lilek qed jgħidilna biex inkunu bħal Ġesù, inkunu mimlija mħabba lejja nnifsi u lejn l-oħrajn, inkun ġentili, ngħix il-maħfra. Il-maħfra l-ewwel lejja nnifsi biex ngħix il-verità. Iva, aħfer lilek innifsek. Int, għalkemm differenti minn ħaddieħor, inti għandek it-tajjeb daqs ħaddieħor. Kieku Alla ridek tkun bħal ħaddieħor kien joħolqok hekk mill-ewwel. Hu ħalaqna biż-xbieha tiegħu imma mhux l-istess. Agħraf mela s-sabiħ li hemm fik, kun int kull fejn tkun, u inżel mill-palk u ibda għejx. Int Kristu rxoxt, int il-verità li tirbaħ kull żball tagħna, int dak li kull bniedem ifittex, inti il-ġentilezza, il-kelma maħfra, Il-kewkba ta' filgħodu li tirbaħ il-lejl tal-gidba. Agħtini dejjem, Mulej, il-ferħ li inħares f'għajnejn l-oħrajn biex ngħidilhom bit-trasparenza li jiena ħabiba vera, li fuq xufftejja għandi l-vuċi ta' qalbi mingħajr ipokresija li toqtol. Għallimni Mulej, inkun bent is-sbuħija tal-jum biex kull kelma li ngħid lil ħuti tkun nixxiegħa ta' paċi u ħajja u ma niżra' qatt il-mewt u t-tbatija. F'kull laqgħa ma' sħabi, agħtini l-kuraġġ inkun it-tbissima li tgħin, id li terfa', kelma li tnissel fiduċja. Kull bniedem fl-aħħar mill-aħħar jagħti kas biss il-verità, li hi l-messaġġ tal-imħabba. B'imħabbtek għinni nkun fidila f'dak li nagħmel għall-paċi, għax kultant forsi nċajpar u ndalla mid-dawl li tajtni f'moħħi u f'qalbi, u b'idejja f'id min hu iżgħar inkun sinjal tal-verità eterna,